Salam dostlar, gündiziňiz haýyrly, men Aky. Men häzir Hytaý Halk Respublikasynda okaýan. Hany, Hytaý gaty ösen ýurt. Her öýde Forland ýa-da ol tyrtyr motorlar ýasaýamyşlar, ýa-da almak isleýän zadyň Mut diýen ýaly arzanmyş diýip, çyndanam şeýlemi? Ony bu gün siz bilen bilelikde göreris. Hindistanyň ilat sanynyň köpelmegi bilen dünýäniň iň dyklyşyk ýurdy bolan Hytaýy yzda galdyrdy. Häzir Hytaý bir milliard dört ýüz ýigrimi bäş million ýaşaýjysy bilen ikinji ýerde. Men Hytaýyň Hangžou şäherinde ýaşaýan. Diňe Hangžou şäheriniň özünde on iki million üç ýüz ýetmiş müň adam ýaşaýar. Hangžouň iň meşhur ýerlerinden biri bolan Şişi batgalygyna geldim. Bu ýere başgaça Şişi parky hem diýilýär. Bu ýeriň tebigaty örän owadan we durşy bilen köller, tokaýlar, batgalyklar bilen gurşalan. Bu ýerde restoranlar, çaý we kofe satylýan ýerler, piknik edilýän ýerleri, ýene aýlanmak görmek üçin birnäçe gözel ýerler bar. Gowy tarapam diňe synlamaga gelen ýagdaýyňda bu ýerik tölegsiz girip bilýäň. Elbetde käbir tölegli ýerlerem bar. Ýöne diňe tölegsiz ýerlerine aýlanmak üçin iki güni bir gapdala aýyrsagam, aýlanyp gutaryp bolmaz. Ondan başga-da, biz häzir gyş aýlarynyň içinde bolsagam, daş-töwerek durşuna ýaşyllyk, bahar we ýaz aýlaryny bolsa özüňiz oýlap görüň. Gezime doly başlamakam Hytaýyň ýakyn taryhy we gurluşy barada gürrüň bereýin. Hytaý, Hytaý adyny almanka, bu ýere Çing hanlygy diýilýärdi. Iňlisçede Qing Dynasty diýip aýdylýar, onam editlämde bu ýerik goýaryn. Kim öwrenmek islese Google-dan bu barada kän maglumatlary tapyp bolýar. Bir müň dokuz ýüz ýigrimi ýedinji ýylda Çing hanlygynda ullakan bir iç söweşi başlaýar. Bu iç söweşi milliýetçi Kuomingtang partiýasynyň we kommunistleriň arasynda bolup, tä Ikinji jahan urşundaky Ýaponiýanyň üstlerine çozmagyna çenli dowam etýär. Ýaponlar uly ýa kiçiligine, esger ýa-da sada watandaşlygyna seretmän, birbaşdan hytaýlylary oka tutýar. tutýarlar. Bulary adam sanawynda görmän gaty kemsidiji hereketler etýärler. Şol sebäpli hem häli-şindi ýaponlara bolan ýigrenji hytaýlylaryň öz agzyndan eşidip bolýar. Ýaponlaryň çozmagy bilen içki uruş durýar we iki tarapam birleşip ýaponlaryň garşysyna urşup başlaýarlar. Içki uruşlar-a ýatdan çykdy, Ýaponiýanam ýeňip barýas, şolary bir ýeňeli ondan soňra urşsuz galmagalsyz asuda ýaşars diýip düşünjeli ýaşap ýören halk, ýeňişlerini ýene içki uruşlar bilen gutlamaly bolýarlar. Bu gezekki içki uruşlar öňküsinden hem güýçlenýär we halkyň köp bölegi kommunistleriň ýanyna geçýär. Halky öz ýanyna çekip bilen Mao Zedong bir müň dokuz ýüz kyrk dokuzynjy ýylda Beýjiňi ele geçirip, Biz Pekinliýäs, Pekini ele geçirip, Hytaý Halk Respublikasyny yglan etýär. Ýeňlişden soň hälki Kuomingtan partiýa liderleri Taýwana gaçyp gitýärler. Aýdyşlaryna görä, olar kapitalist düşünjeli partiýa. Içki uruşlaryň başlamagynyň esasy sebäbi-de ýurduň iň uly iki partiýasynyň biriniň kommunist görüşli bolmagy biriniň-de kapitalist görüşli bolmagy. Mao Zedong Hytaý Halk Respublikasynyň gurujysy boldy we bir müň dokuz ýüz kyrk dokuz-bir müň dokuz ýüz ýetmiş altynjy ýyla çenli ölýänçä liderlik etdi. Bu adam barada aýdara, öwrenere şeýle bir zatlar kän olyn, bir wideoda aýdyp, sygdyryp bolmajak zatlar. Şonuň üçin gyzyklanýanlara maslahat, bu adam barada azajygam bolsa, Bilmek, öwrenmek peýdaly bolar. Şişi batgalygyndan çykyp şäheriň merkezine dogry ýola düşdüm. Ýolda iň kän ünsümi çeken zat gurluşyklar boldy. Men iki müň on dokuzda Hytaýa gelipdim we häzire çenli azyndan on-on bäş şäher gidip görendirin diýip bilýän. Gezen ähli ýerlerinde-de ululy-kiçili gurluşyklar dowam etýärdi. Şonuň üçinem Hytaýdaky gurluşyklar güýçli depginde alyp barylýar diýip arkaýyn aýdyp bilerin. We aslynda gidip ýakyndan görmäge gerek ýok. Ýaňy Hytaýda Google-yň alternatiwi diýip bilinýän Baidu girip biraz araşdyrdym. Baidu-nyň berýän informasiýalarynda Hangzhou eýýäm ýeterlik jaýlaryň gurlup, gurluşyklaryň az edilýän şäherlerinden biri hasaplanýar ekeni. Hangzhoudaky gurluşyklardan has kän gurluşygyň edilýän başga şäherleriniň sany-da az däl. we siziňem ünsüňizi çeken bolsa, gurluşyklaryň daşyndaky ýaşyl reňkli diwarlar örýärler. Reňkiniň ýaşyl bolmagy daş-töwerek we tebigat bilen bagdasdyrp edilendir diýip düşünýän. Häzir gyş pasly bolany üçin beýle zat ýok ekeni, ýöne howaň yssy wagtlary, tozanyň has aňsat howada galjak wagtlary içerdäki hapa tozanlar daşyna akmaz ýaly şu ýaşyl diwarlaryň üstünden suw pürkülýär. Bu-da hakykatdan hem işe ýaraýar diýip düşünýän we öwreniläýmeli zatlardan birisi. Hytaýyň baýdagynyň ýanyndan geçip, ol barada hiç zat gürrüň bermesem bolmaz. 1949-njy ýylyň 1-nji sentýabrynda Mao Zedongyň e, başa gelmeginde bu baýdagy kabul etýärler. Baýdakdaky gyzyl reňk zemini görkezýär, olam halkyň birligini we rewolýusiýany aňlatýar. Ýyldyzlardaky sary reňk kommunist ideologiýasynyň simwoly hökmünde görülýär. Uly ýyldyz Hytaý Halk Respublikasyny aňlatýar, dört sany kiçi ýyldyz bolsa, hytaý halkynyň işçiler, obalylar, kiçi buržua we uly buržua atlaryndaky dört gatlagyny görkezýär. Bu baýdak tutuşlaýyn kommunist görüşli bolan adamlar tarapyndan ýasalypdyr. Hytaýyň häzirki gününe gelsek welin, Hytaýy häzir Kommunist partiýasy ýöretýär. Iki müň on ikinji ýyldan bärki prezidenti bolsa Şi Jinping. Hytaý kommunistler tarapyndan ýöredilmegine garamazdan, soňky günlerde kapitalist we sosialistik elementlerini öz içine alýar. Şonuň üçin hem häzir Hytaýa doly kommunist rejimli ýurt diýmek dogry bolarmy, dogry bolmazmy, bu sorag astynda durýar. Soňra şähere gelseňem, şäheriň islendik ýerinde diýen ýaly şeýle gezmelemek üçin gözel parklar-da bar. Bular ýaly parklar esasan hem gijelerine doly bolýar. Sport bilen meşgullanýanlar ýa-da esasan hem ýaşuly adamlar gijelerine çykyp, şu ýerlerde gezelenç etýärler, aýlanýarlar. Şu wagt şäherdäki adamlaryň köpçülik bolup ýaşaýan kiçiräk bir köçeleriniň birinde bu ýerdedem gurluşyklar dowam etýär. Öňler şular ýala jaýlaryň arasyna, ýany covid on dokuz wirusy sebäpli şular ýaly jaýlaryň arasyna ýa diwarlaryň, mähelläniň arasyna girmek rugsatsyzdy, ýany girjek bolan wagtyň gapyda saklap, nirä barýaň, näme etýäň, kimiň ýanyna geldiň, şeýle soraglar berýärdiler. Öz dostuň adyny aýdyp, şu dostumyň ýanyna geliň diýseňem, şol dostuňy biziň ýanymyza çagyr diýip, şolar ýaly-ak problemalar döräp bilýärdi. Edil häzir beýle zatlar ýok ekeni. Görşüňiz ýaly. Köçäň ugrunam kiçiräjik bazarjyk edipdirler. Adamlar öýleriniň daşynda, içinde zatlar satýar. Görşüňiz ýaly, edil häzir bu ýerlerde o zatlar dowam etmeýär ekeni. Ýöne bilşime görä, häzir köp ýerlerde häzirem şolar ýaly atýar. Ýan haýdan zatlarym esasanam şular ýaly gapyly giregelere degişli.

Gynansak-da ýaňky ýaly käbir mähellelere häzir hem girmäge, ýagny nätanyşlara girmäge rugsat berilmeýär ekeni. Bunam bu gün şu ýerde deňäp gördügimiz boldy. Ýoluň garşysynda ýene bir girelge bar, dwor bar. Onuň içine girmäge rugsat berýärlermi, berenoklarmy, ony deňäp göreliň. Bu mähelleleň agzynda hiç hili garawul zat ýok ekeni, arkaýyn girip aýlanyp barasyň gelen ýerine baryp bolýar ekeni. Şu tarapda ýokardan bir ýol gitýär. Şu tarapa ýöräp göreli nämeler bar. We ýanky köçelerden şeýle göni çyksaň şäheriň şeýle ullakan esasy merkezi köçeleriniň birine çykýaň. O köçeleriň içindäki durmuş bilen bu daşardaky durmuş düýbünden üýtgeşik. Beýanky ýaly, mähelleleriň käbirine näme üçin nätanyşlar goýbermeýär diýen soraglar döräp biler. Bu sorag mende-de döräpdi we bir gezeginde öz dostumdan sorapdym. O-da ýagny şo ýerdäki ýaşaýan adamlar üçin, ýaşaýjylar üçin howpsuzlygy üpjün etmek üçin, şolaryň howpsuz durmuşda ýaşamagy üçin şeýle zatlar edilýär diýip jogap beripdi. aýtdy. Indi edil häzir mende täzeden bir sorag döreýär. Bolýa, o ýerdäki ýaşaýan adamlar-a howpsuz ýaşaýa, bolýa, howpsuzlygyny üpjün etýärler. Näme bärdäki ýaşaýan adamlaryň howpsuzlygy üpjün edilmeli dälmi? Arkaýyn girip, gapa çenli gelip bilýärler. Köpüsiniň gapylaram açyk duran ýagdaýda. Ine şular ýaly köpüsiniň gapylary-da arkaýyn giribermeli ýagdaýda. Ýene bir gezek salam dostlar. Hol gün kameramyň batareý gutaranlygy sebäpli we ýene käbir işlerimiň çykanlygy sebäpli wideomyň dowamyny çekip bilmändim. Bu gün wideonyň yzyny täzeden dowam ederis. Howa-da biraz sowady we daş-töwerek şeýleräk. Şäheriň içinde esasan şular ýaly uly boýly daş töweregi aýnaly we o atdalarda görşüňiz ýaly häzirki zaman jaýlary bar. Şäheriň esasy merkezlerindäki ýaşaýyş jaýlarynyň arasyna girsek-de şular ýalak bir atmosferasy bar. Şular ýaly fruktylar saklaryň bahasy-da şol üzüm 8,8 ýuandan 1 dollardan sähel geçýän bahasy bar. Şu görýän apelsiniň bahasy 9,8 ýuandan, odan bir bir ýarym dollar töweregi bolýar. Bir zat aýdyp geçme ýatdan çykarmaýyn, bahalara seredip bir kilesiniň bahasy şeýlemikä diýip pikir etmäň, ýagny bir kilogramyň bahasy öýle ýazylmaýar. Hytaýlaryň ölçeg birligi ýagny bir jin diýip hasaplanýar, bir jinem bäş ýüz gram bolýar, ýagny iki jiniň bir kilo bolýar, şoň üçin her bir. Ýazylan kileli alynýan zatlaryň ýagny ýazylan bahalaryny ikä köpeltmek gerek. Şonda bir kile aljak zadyň bir kilesiniň bahasy bolýar. Häzir ýene ýaşaýyş jaýlarynyň arasynda we her şular ýaly gatly ýaşaýyş jaýlaryna girmek üçin şular ýaly gapysy gurukly bolýar. Girmek üçin kartyň bolmaly ýadam şu gapydaky paroly ýazyp şo paroly ýazandan soň girip bolýar. Ynha edil şu lapy hem şolar ýalak. Şu ýerde kartyňy degirmeli ýa-da parol ýazyp, onsoň girip bolýar. Bu köçäniň ady Women's Street we ýa-hem şular ýaly Women's Street diýip ýazylan, ýagny aýallaryň köçesi diýip ýazylan arkalardan dördünjisine gabat geldim. Bu köçe tutuşlygyna aýallaryň köçesi. Ýöne näme men ýaly aýlanyp ýören erkeklerem bar, diňe aýallar gelmeli, aýallar gelmelikä diýip pikir etmäň. Şeýle men ýaly aýlanyp ýören erkekler hem bar. Ýaňky ýaly ýol geçelelerinde maşynlar eger adamyň geçip Barany görse hökman durmaly. Eger durmadyk ýa zenedem o ýollaryň ugruna ýokarlaryna ýa-da gapdal köçe jaýlaryň gyralaryna kameralar bar maşynlaryň nomerlerini alýar soňra öýüne jerime hatlary gelýär. Şular ýaly pyýada geçelgelerine ýaşylçyra adamlar garaşýarmy? Elbetde köplenç garaşýar ýöne gynansakda käbir ýaş Uly adamlar, ýaşuly adamlar köplenç garaşmaga kanagat etmän göni geçip hem bilýärler. Edil şular ýalak. Ýene-de köplenç baýkly ýa-da ibaýkly bolan wagtyň şeýle ýaňky ýalak geçelgelerden ýaşyl çyraň ýanmana garaşman geçip gidilýän wagtlary bolýar. Çünki sen ibaýkly bolanyň bilen, baýkly bolanyň bilen, pyýada bolanyň bilen saňa jerime saljak hiç kim ýok. Ýöne erde maşynly bolsa, käwagt gabat gelinýär, ýöne odam. Ýa iň soňky sekuntlaryna ýa-da iň birinji sekuntlaryna öňünden geçýär diýäýmezseň edil maşynlar beýle zat edibilenok ýöne pyýada gezýän adamlar we e-bike ýa-da baýkly gezýän adamlar ýaňky ýaly geçelgelerden garaşmaga kanagat etmän geçip gidip bilýärler. Şäheriň her bir köçesinde diýen ýaly şular ýaly palatalar bilen ýörite aktiwitijik gurnaýarlar. Meselem zat satyp bilýärler ýa surat çekýänler ýa ýene şoňa mezeş. öz başarnygyny görkezýänler ýa-da oýun oýnatýarlar. Şeýdip, aktiwiti gurnaýarlar. Esasy bu aktiwitiler gijelerine bolýar. Aslynda bu ýerde köplenç aýak basmagadam, ýer galman biler. Çünki serediň howanyň sowuk wagtam daşary nähili sowugam bolsa, adamlar daşarda aýlanyşyp ýörler. Hemmeleriň daşara çykýan wagtlary we howanyň maýyl wagtlaryda diýseň adam kän bolýar. Günortanlyk nahary dinerçi-de wagt boldy. Şu wagt şu taýda bir-iki sany restoranta gabat geldim. O restoranlarda oktopuslar ýa şolar ýaly towuk etleri, ýene beýle-beýle doňuz etleri satylýardy. O ýerden almadym. Biram bu ýerdäki töwerekde satylýan naharlaryň bahalary gymmatrak. Şonuň üçin häzir ýene aýlanyp göreli. Şu töwerekde bir naharhana zat bar bolsa, şol ýeriň naharhanasyndan güner tamymyzy edinen. Ýol ugurlarynda şular ýaly bellikleriň bar ýerindäki aýak ýollary, el ýuwlan ýerleri mugtlanyp bolýar. Oýerik baraly, nähilek içini göreliň. Şular ýaly kiçiräk bir ýerde aýak ýoly. Zenanlar üçin, erkekler üçin. Bu aýak ýoluny näme üçin aldym, näme üçin görkezdim? Sebäbi Hytaýdaky e, şäheriň içindäki ýa-da şäheriň golaýyndaky ýerlerden hem şular ýa aýak ýollary mutuna, ýagny e, hiç hili töleg tölemän ulanyp bilýän. İçiniň arassalygyny Bu gelinim öran arasady. Çynyň zatlaryny görkezmek islemedim, ýöne o ýerde işleýän bir daýzamyz bardy we arassaçylygyny gaty gowy etýärdi, ýöne hemme aýak ýollary, ýagny tualet ýerleri şulary arassa diýip bolmaz. Sebäbi hytaýlaryň arasynadam, ýagny çilim çekmeli däl diýseňem şolar ýaly ýerlere girip çilim çekýänler ýa başga zatlaryny gürrüň bermän özüňiz düşündiňiz. Şolar ýaly içini hapasyly edip, hapasyny döküp aýtýan adamlar gaty ýaşaýarkän. Hytaýda ýene şular ýaly ýol arassalaýan maşynlar bar. Maşynlar bilen ýollary arassalaýarlar. Köçeleri, ýagny adamlar çykyp, elleri süseli zatly süpürmeýärler. Olar ýaly süpürýän ýerler-de bar-da, esasy ýöne şular ýaly maşynlar bilen süpürilýär. Ýuwulmaýa, ýuwulýan ýerlerem bar. Mysal üçin, şular ýaly ýa ulurak maşynlar ýoly ýuwup geçip gidýär we ýuwup barýarka adam süpürip Diri hapalar alyp geçip gitýär. Olar ýaly maşynlaryň girip bilmeýän ýerlerine şular ýaly ýanada görýäňiz eli süseli daýzalar, daýylar şeýle welosipedi bilen ýa-dam elektrikli baýky bilen ýoluň ugruna hapalary çöpleýärler. Ýene naharlar barada aýtsak, şäherlere gelseň, ýagny merkezlerde esasy naharlaryň bahalary gymmatlaýar. Köp naharhanalar beýleki ýerlere garanda bahasy gymmat bolýar. Gymmat diýemizde nähili bolýar? Mysal üçin men özüm student we uniwersitetiň kampusynda nahar iýen ýagdaýymda iň azyndan ýedi, sekiz ýuandan başlaýar, on, ýigrimi ýuana çenli arkaýyn uniwersitetiň içindäki islendik naharlardan diýen ýaly iýip bilýärin. Eger daşyna çykan ýagdaýymda, başga ýerlerde iýjek bolan ýagdaýymda ýene o bahalara bar, ýöne on iki ýuandan asla baş. Ýa otuz ýuana, kyrk ýuan araly iýip bilýär. Indi ol bir adaty durmuşda ýaşaýan Hytaýdaky adamyň iýen nahary. Ýöne mundan başgadaam beýleki restoranlarda ýa kyrk ýuandan, elli ýuandan başlap, ýagny bir adamlyk nahar kyrk ýuan, elli ýuandan, ýüz ýuandan hem ýa ýüz ýigrimi, iki ýüz ýuandan şular ýaly gymmat bahalardan başlap ep-esli bahalara çenli çykyp bilýär. Meselem özüm gürrüň bereýin, men öň geçen ýyl däl-de, geçen ýyl däl-de, öňki ýyly bir restoranda işläpdim. Ady-da ýalňyşmasam Kitaphana restoranydy, ýagny türkmençäge gürtüp. Şol restoranda üç adam gelip oturyp nahar iýse, müň ýuan, müň ýarym ýuan bolýardy. Hatda bir gezeginde iki bolup sekiz müň ýuanlyk nahar iýdiler. Ýagny şolar ýaly gymmat naharhanalaram bar. Ýagny o ýerlerde Hytaýda ýaşaýan adamlaryň hemmesiniň gidip naharlanmana ýagdaý ýok, ýöne olar ýaly naharhanalaryňam müşderileri özüne ýeterlik bolýar, hatda hiç käwagtlar hiç boş ýer galmaýan ýerler-de bolýar. Şu ýerde kiçiräk Syr etinden çorba atly bir restoran bar. Şo restorantyň içini göreli.

Aşymyzam geldi şular ýaly sygyr etinden edilen aş. Onda näme? Maňa aş däl açyk bolsun. Çorba sagat gowdy.

Bu restoranlarda arkaýyn nahar iýip bilinýär, ýagny doňuz etini zadyny ulanmaýarlar, ýörite sigaretlerinden ulanylyp ýasalýar. Ýöne Hytaýda has meşhur bolan başga Lanzhou Lamýen diýip bilinýän atlary bar. Şolar ýaly kafelerde, ýagny arkaýyn baryp iýip bilýär. Halal naharlar, ýagny musulmanlar üçin ýörite ýasalýan naharlar. Ýöne hökman musulmanlaryň kafesi bolmagyna-da gerek ýok. Öz özüm aýdýan, öz nemämi, eger-de siz hökman musulman kafelerden iýmek isleýän diýseňiz ondan görüp bilersiňiz ýöne hökman musulman kafe bolmagyna gerek ýok meň üçin ýaňky ýalak sygyr etinden aş ýany şolar ýalyrak birnäçe hotellara degişli bolan käbir kafeler emma özi hem üýtgeşjek gowy tagamly biziň türkmenleriň ýany söýüp iýip biläýjek tagamlaryndan bişirýärler. Ýolda metroda telefonymy köpräk oýnadymda zarýadymy azaldypdym. Ýöne aladalanmaga gerek ýok. Şular ýalak ýörite powerbanklary ikireýin alyp bolýar. We ikireý alandan soňra welin şeýle dükanlaryň içinde yzyna oturylan ýerleri bar. Ýaňky görenimiz doly ekeni, hany başgasyny gözläp göreli töwerekde yzyna tabşyrylan ýerleri kän bolmaly. Bu powerbank Kireýlemegiň bahasy sagadyna dört ýuandan, ýagny iki sagadyna sekiz ýuan bolýar, bu-da bir dollardan sähel geçýär. Ýaňky gezip gören ýerimden şo üçünji gata çykdym we üçünji gatdadam şular ýaly Nanjing naharhanasy atly bir naharhanada ýaňky Powerbank-y yzyna tabşyrylýan gutujygy bardy. O gutujygyň ýanyna baryp tabşyryp wideo çekjek bolan wagtym ýok. Biziň bu restoranymyzyň içinde wideo çekmek tölegli, ýagny çekip bilmersiň diýdi. Menem tamam bolýa, wideo çekjek däl diýip, özüm tabşyryp gaýtdym. Iki sagat ulanypdyryn, ýagny iki sagat doly bolmady ýöne iki sagat edip sanaýa. Sekiz ýuan töledim, sekiz ýuanam bir dollardan sähel geçýän bahada bolýa.

Hytaýda elli alty sany millet bar. Iň ulusy han milleti, ýagny biziň hytaýlar diýip bilýän milletimiz. Ondan başga ýene elli bäş sany has kiçi-kiçi milletler bar. Olaryň arasynda mongollar, uýgurlar, ýene huýlar diýip, ýagny musulman bolan milletler bar. Ýene şolar ýaly, şolar ýaly kiçiräk-kiçiräk. Milletleriň ýaşaýan bir ýurdy. Adamlar barada aýtsaň adamlar ýagny daş töwerekde gezişip ýören adamlar hakynda aýtsaň hemişe öz islän zatlaryny edip ýagny islän zatlaryny geýip özüni rahat duýup bilýärler. Meselem ol adam men muny geýsem maňa beýle diýer ol adam men muny etsem maňa beýle zatlar diýer diýen düşünjede ýaşaýan adamlar juda az. Özlerini baý görkezmäge çalyşýan milletden biri, ýagny birisi özlerini baý gözi bilen seretse, ýa bol hemme adamda-da bardyr-da, ýöne seredeňde şoňa baý adam öýtýän zat diýdirmek niýeti bilen gezýän adamlar kän, şolar ýaly şolar ýaly diýdirmek üçin hereket edýän adamlar kän-dä. Meselem. iň tanalmaýan zatlarymdan biri. Ýaňky ýaly naharhanalarda, ýagny iýmit iýen wagtlary artykmaç şeýle bir köp zat alýarlar. Ýagny sereden wagty diýmeli-de adamlar pully öýtýän bul, tüweleme mundan ýaly zatlar alýar ekeni, baý öýtýän zat diýip şolar ýaly gürrüňler etdirmek üçin köp zatlar alýar. Iň soňunydam Iýmän hemmesini döküp gaýtýa. Muny men ilden eşidip bilmen zadym däl, özüm birnäçe kafelerde işledim, häzire çenli dört ýyl boldy, men dört ýylyň dowamynda birnäçe kafelerde işledim. Şol kafelerdaky görýän zatlarymdan aýdýan. Iýibilmejek birgiden bir topar zatlaryny alýalar we soňunda zyňyp gaýtýalar. Hytaýlaryň dinleri barada aýtsaň, köp bölegi buddizm dinine ynanýar, soňra käbir bölekleri taoizm ynanýar, ýene-de hristian dinine ynanýanlaram bar. Ýöne belli-belli ýerlerinde uýgurlar ýaly, ýene ýa-da huýlar ýaly musulman dinine ynanýan halklaram bar. Ýene-de bu ýerde akla bir sorag gelýär-de, Hytaý ýaşalyp bilinjek ýurtmy, ýagny baý ýurtmy, ekonomikasy nähili? Ekonomikasy gowy diýip aýdyp bileris. Häzirki günde halkyň baý ýaşaýan bölegi kän, ýöne şoňa görä-de halkyň garyp ýaşaýan bölegi-de gaty köp. Ony gözüň bilen şäherde aýlanyp görüp bolmasa-da, Eger-de kafelerde, restoranlarda ýa ýene şoňa meňzeş ýerlerde işleseň, başga ýerlerden, ýagny başga welaýatlardan gelen halklar bar. Ana, olardan eşidip, duýup bolýar, ýa olaryň ýagdaýlaryna seredip, hemmesi baý ýaşaýarmy, garyp ýaşaýarmy, ony bilip bolýar. Ýöne esasy şäherler barada aýtsaň, ýagny Pekin, Şanhaý, Hançžou, Guançžou ýa şonuň ýaly birnäçe ýene uly şäherler hakynda aýtsaň, aýtsaň, ýaşalyp bilinjek ýurt. Ýöne biziň öz sada düşünjelerimiz bilen kellämize aýlaýan pikirlerimiz ýalak hytaýlar ýaşamaýar. Ýagny, her öýde porland ýa-da tyrtyr motorlar öndürilýär. Ýa her öýde bir telefon çykýarmyş. Telefonlar köçede kileleýin satylýarmyş. Ýok, öýle zatlar ýok. Serediň ine, Hytaýyň köçeleri. Hytaýyň köçeleri şeýle. Şular ýalak dükanlar bar, marketler bar. naharhanalary bar. Hiç haýsynda-da arzan zat ýok. Ýagny arzan ýerlerde, arzan zatlaryň satylýan ýerlerde bar ýöne o zatlar hytaýlar üçin däl, ýagny daşary ýurtlara goýbermek üçin we hili-de şeýle bir pes zatlar. Hytaýda işlemek aňsatmy, ýagny iş ýagdaýlary nähili? Işlemek aňsat, iş aňsat ýagdaýda tap bolýar diýsem-ä ýalňyş bolar, ýöne işläp ýörenlerem bar, iş tapýanlarem bar. O-da öz başarnygyňa bagly. Ýagny mysal üçin restoranlarda ýa kafelerde ýa şoňa meýleş ýenäräk bir ýerlerde iş tapmagy mümkin ýa-da käbir söwda işleri bilen ýa-da terjimeçilik işleri bilen meşgul bolmagy mümkin. Ýöne bir zady bilmekde peýda bamyka diýýän, Hytaýda işläp ýören ýagdaýyňda saňa işlemäge rugsat bermeýär, ýagny illegal bolup gitýär. Rugsatsyz eger-de işläp tutulaýanda-da ullakan bir jerime zat salyp bilerler. Şoň üçin eger-de tutulman gaçyp, gaçgak bolup bildirmän işleseň, işläp bilersiň. Ýöne gaçgak bolup wizasyz ýaşamak ýa pasportyň wagty geçenden soň ýaşamak düýbünden mümkin däl diýen ýaly. Sebäbi islendik zady platformalaryň üsti bilen edýäň, islendik zada kartyňy çatýaň, ýagny bank Şuňa ýa ýene şoňa meýleş zatlaryňy birikdirýäň, ýa pasportyňy birikdirýäň. Şo wagt sen pasportyň wagtyny ýazmaly, ýa bank kartyň. Meselem, pasportyň wagty gutarsa ýa wizaň güni dynsa, soňra seniň bank kartyňy ýa ýene şoňa meýleş platformalary ulanmagyňy bes etdirýärler we şonluk bilen hem sen hiç zat ulanyp bilmeýäň. Bu-da saňa ýaşaýşyňda kynçylyk döretýär we tutulmagyň üçin hem has aňsat ýollary açýar. Şu wagt ýolda iş ýagdaýy gürrüň berip gelýärkämem şeýle ýoluň üstünden geçelige, ýagny ýöräp geçilýän köprüden geçdim. Töweregem şular ýalak gözellikde. Hytaýlaryň milletparazlygyna, yrkçylygyna bolsa onda sekiz, dokuz aralyk berip bilerin. Çünki hytaýlylaryň Aglaba bölegi milletparaz. Ýagny bu milletparazlygyny ýüze çykaryp saňa bir zatlar diýip ýa olar ýaly zatlarlar etmeýärler ýöne seni gören wagtlary seň arkaňdan gesiň edip bilýärler ýada egerde sen ýewropaly amerikaly ýagny ak ýagyz bolan ýagdaýyňda seni has hop hoplap birazjyk arşa galdyryp sen afrikaly ýa ýene bir hili ýurtlardan gelen bolsaň welin seň ýüzüňe seretmän, seň ýanyňdan geçen wagty aýlanyp geçip zat edip seň golaýyňa gelmän şolar ýaly häsiýetleri bilen hem görmek bolýar. Bu zatlar ýany öz gözüm bilen gören zatlarymdan gürrüň berýän. Mysal üçin bu ýerde men dursam o ýerde-de bir ýewropaly ýa-da amerikaly akýazlar duran bolsa onda olara birazjyk gowy göz bilen seredip bilýärler maňa bolsun birazjyk pes göz bilen seredip bilýärler. Ýöne ýene bir zady bar, men bärde duran bolsam, gapdalymda-da afrikaly bir garaýagyz biri duran bolsa, onda garaýagyz birini has pes görüp, meni birazjyk beýigrägem görüp bilýärler, o ýerem bar. Çünki Hytaýda bir diýilýän söz bar, Eger-de işiň ugruna bolmasa, ýa-da ýakynlaryňdan biri saňa dönüklik etse, dostlaryň ýa söýgüliň dönüklik etse, ýa ýene şoňa bir zat işiň ugruna bolman, ýykylan ýeriňde, Şeý diýýärler, ýagny şeýle bir diýim bar, Woşy feýjouren. Ýagny bu diýmegem Men afrikaly diýen manysy bar. Nähili manyda? Ýagny afrikaly bolsaň, men eýýäm bitdim, ýagny afrikaly, men eýýäm kösenip ýörün, men eýýäm gowy durmuşda ýaşamok, men eýýäm afrikaly, ýagny men bir betbagt diýen ýaly manysy bar. Beýle milletparaz, Çalt bolmagyna garamazdan, içinde şeýle bir gowy hytaýly ýaly adamlar bar, tanyşlarym bar. Islendik wagt saňa kömek etmäge taýýar bolan, islendik wagt bir zat haýyş edeňde ylgamaga taýýar bolup biljek ýürekli, ýagny ak ýürekli dostlarym bar. Şolar üçin hem ýaňky Onda iki, onda bir, ýagny şolar üçin aýyrdym. Olar ýaly gowy adamlaryň bardygynam aýtman geçmek dogry bolmaz, çünki olaram öz gözüm bilen görüp, özüm birlikde ýaşap ýörün. Dostlar, başardygymdan Hytaýyň içinde, ýagny öz ýaşaýan şäherimde aýlanyp, käbir zatlary görkezmäge çalyşdym, käbir zatlary gürrüň bermäge çalyşdym. Gyzykly bolandyr diýip umyt etýän. Indiki bölümde nesip bolsa Hytaýyň obalaryna aýlanyp Hytaýyň oba durmuşyny gürrüň bermäge çalşan. O ýerlerde nämeler bar näme täzelik bar siziň üçin hem gyzykly bolar diýip umyt etýän. Ýenede bir zat hemme zady bir bölümiň içinde iki bölümiň içinde görkezip gürrüň bermek mümkin däl şoň üçin hem bu diýmek näme bir bölüm iki bölüm bilen dynmaýa yzy Hytaý barada wideolaryň dowamy nesip bolsa dowam eder we ine şu bölüm